Dem baş, heval û guhdarên hêjan bi xêrê hatine xeleka me nû. Xeleka me îro waneya nû ser tîpên kelijandinê. Tîpên kelijandinê an jî tîpên alîkar û hin jî dibêjin tîpên siwar. Sê nav hene her sî nav jî ê heman tîpan e. Ew tîpana çi ne? Ew jî sê tîp in, he, we, ye. Ev her sî tîpana sê nav li wan dibin, kelijandin, alîkar, siwar. Karanîna wan ji bo çi? Karanîna wan jî ji bo ku têkevin navbera du tîpên dengdêr. Di zaravayê kurmancî de çênabe du tîpên dengdêr li dû hev dû werin. Ji wê yekê dema ku em qertafekê li gotinekê zêde dikin, yan jî em veqetandekê li gotinekê zêde dikin yanî rewşên jê hene em dibînin du tîpên dengdêr li dû hev dû tên. Ji wê yekê em van tîpana bi kar tînin ji bo ku van her du tîpên dengdêr ji hev dûr bixin. Tîp e mînak ser wana em bibînin tîpa he weke avahî, avahî, şînahî, perwerdehî. Tîpa ye xwezayî bi vî awayî hêja hêviya me duwemîn, bawî, rêwî. Lê dibe ku anaka pirsek bê bala me ro, kîja wextê bi kîjan tîpê re em kîjan tîpa kilijandinê bi kar bînin? Yanî çima di gotina avahî de me tîpa he bi kar anîyê, çima ne we, çima ne ye? Bi rastî gerek kîjan tîp a ku gotinê rehettir bike û siviktir bike em wê bi kar bînin. Aniha miro karibêje avahî û miro karibêje avayî, şînahî, şînayî. Ema perwerdehî Perwerdeyî, perwerdeyî girantir tê ez dibêjim qey. Xwezayî, xwezahî, bi vî awayî, em nikarin bêjin bi vî awawî ya de bi vî awahî. Ez bêm a rehettir ser zimanê mero a ku gotinê nermtir dike em wê bikar tînin. Mesela duwemîn, duwemîn em karin bêjin duyemîn jî. Ama mero nikare bêje duhemîn. Mero kare bêje ama giran tê ser zimanê mero. Wisa ye? Wek têbînî dibe ku carna tîpên dengdêr li dû hev dû werin û miro tîpê kelinjandinê bi kar neyên. Kengî? Sê rewşenê di va her sî rewşan de tîpên dengdêr li dû hev dû tên, bêyî ku em van tîpên kelinjandinê bi kar bînin. A yekemîn jî kişandina hin lêkeran de. Kîjan lêker? Lêkerên ku bi dest bi tîpek dengdar dest pê dike. Ajotin, axaftin, avêtin. Ev tîpana mesela dema niha dikin me kişand dema niha ez ê bêjim diaxive. Her du tîpên dengdar tên li du hev du I, A. Bêyî ku em tîpek siwar bi kar bînin. Weke mînak diaxive, diavêje. Di hin hevalnavn de hin hevalnav ew hevalnavê ku bi tîpa dengdar dengdêr dest pê dike wek bi aqil mirovê bi aqil. Mirovê bêaqil, mirovekî bi ol, mirovekî bê ol. Rewşa Siyan di nivîsîna hin navên biyanî de yanî navên biyanî tîpin cem wana hene di elfebeya me de tune wek dua ew bi erebî mesela navê bi erebî de dibe dua lê tîpa e di elfebeya kurdî tune em diguherin du tîpên dengdêr li dû hev dû tên dua. Seîd, Suad. Cardî bi kurtasî bilez ez ê vegerînim. Sê tîp hene, grûpekê çêdikin, sê nav lê dibe ev grûpa van tîpan, tîpên kelejandinê, tîpên alîkar, tîpên siwar. Ew jî he, we, ye ne. Karê wan çi ye? Dikevin navbera du tîpên dengdêr, wana ji hev vediqetînin. Ji ber ku di zaravayê kurmancî de du tîpên dengdêr li Du hevdû di nayên weke mînak, avahî, şînahî, perwerdehî, xwezayî, bi vî awayî hêviya me duwemîn bawî, rêwî. Lê sê rewş hene, di van rewşa de em tîpên kelijandinê bi kar naynin. Wek mînak kişandina hin lêkeran de diaxive, diavêje, di hin hevanavan de Bi aqil, bê bêaqil, bi ol, bêol. Di nivîsîna hin navên biyanî de, Dua, Seîd. Bi vî awayî em digên dawiya xeleka xwe, waneya me bi dawî dibe. Heger têbînîyê we hebin, kêmasîyê me hebin ji me re bêjin di komênta de. Bimîn di xêr û xweşîyê de, hêviya xeleka me yîn û bin.